Матур киенгәнсез, бу каурыйлар, болар нәрсә? Мин бүген каурыйлар белән килдем әле менә репетициядән чыккач. Без яңа кият чыгарабыз. Балалар өчен матур яңа кият чыгарабыз. Оның премьерасы булачак 29 октябрь көнне, 29-ы, 30-ы балалар нәкъ менә каникулга чыккан вакытта без инде театрда аларны көтеп калачакбыз. Әкиятнең исеме Тылсымлы арена дип атала, чөнки анда цирк дөньясы тәсвирлана. Без барыбыз да ниндидер җанварларны уйнаячакбыз. Менә минем җанварым менә шундый матур филия булачак.
Димәк, сез 50 яшьтә фил булдыгыз. Филия апа, ул циркта озак эшли торган фил, матур шундый матур киемнәр киеп йөри ул филия тылсымчы тагын нәрсә дип әйтим юлбарысларда бар маймыллар попугайлар төрле төрле характерлар күрсәтәләр нәкъ тормыштагы кебек кешеләр арасында мөнәсәбәтләр корган кебек нәкъ менә шулай да җанварлар арасында бик кызыклы кызыклы шундый вакыйгалар ниндидер ситуациялар барлыкка килә Һәм менә шул озак кына эшли торган циркка Австралиядән ике җанвар килә. Берсе көнгерә, икенчесе зебра. Менә шулар килгәч, циркта эшләүче җанварлар әзрәк борчуга калалар. Борчыла башлыйлар, балалар аларны гына яратмаслар кебек. Менә яңа килгән тылсымчы, Австралиядән тылсымчы көнгерә белән зебраны күбрәк яратырлар дип борчылып, менә шундый Мәшхәр башлама. Бик борчыла башлыйлар. Монда биюләр дә бик күп, җырлар бик күп. Э, пьесаның авторы Шамил Фархетдинов бит инде. Әйе, пьесаның авторы үзебезнең авторыбыз яраткан Тинчурин театрында эшли торган Шамилебез, Шамил Фәрхетдинов. Режиссер, сәхнәгә куючы режиссер Гатаулин Камиль Робертович, менә шуның белән эшлибез. Э, композитор э, гүлназ закирова белән ялгышмасам гүлназ закирова җырлар авторы һәм безнең ильяс камал э, оркестровкалар эшли шушы җырларга рәссам алия гайнуллина алия гайнуллина инде икенче әкиятен чыгара безнең театрда беренчесе асыл кош иде бик уңыш белән бара торган спектакль бүгенге көндә дә менә шундый зур матур команда белән эшләп ятабыз Хорлар бик күп булачак. Хорларның хормейстерыбыз безнең Алия Алмазовна. Хамзина. Хамзина, әйе. Шулай иттереп, килегез театрга, цирк дөньясын күрергә. Зөлфия, ә менә театрда цирк тудыру авыр, авыр түгелме? Цирк башка, театр башка бит инде. Әйе, ул ике төрле жанр. Ләкин ул барыбер бит инде тамашачыга күрсәтә торган ниндидер тамаша дип әйтәйем, ә? Циркта да шул тамаша, театрда да спектакль, тамаша дип әйтәләр. Циркта, анда беләсезме ничек? Циркта бит циркта номерлар ничек яши? Менә синең номерың булса, нидер һөнәрең булса, Ну, әйтик, мәсәлән, теге жонглировать итә белсәң, нимә, синең номерың туа да, син циркта яшисең, шул программа белән гомер буе эшлисең дигән сүз. Аннары ә, дрессировщиклар, алар инде теге династияләр белән эшлиләр, дрессировщиклар. Шулай итеп, менә шулай туплана программа. А театрда анда башкача. Театрда бездә нинди роль баш бирәләр сиңа? Менә миңа Филия роле бирделәр. Мин хәзер Филия, мин Филне тасвирлыйм, аның характерын эзлим. Минем Филия монда, беләсезме, нинди? Ул шундый мәрхәмәтле, ул шундый хыялый Фили, Филия апа. Аның хыялы бар, ул аның очасы килә. Аның тешләренә керә очканы. Ул һаман хыяллана кайчан да булса очып китәрмен дип. Менә шундый хыял белән яши торган Филия апа.
Монда сезнең образлар бик кызыклы һәм аларның исемнәре дә бик кызыклы бит. Менә фил ул Филия апа. Иә, юлбарыс, юлбарыс безнең юлбатыр. Аннары Австралиядан килгән көндүрәгә куштәпи дигән исем кушалар, ә зебрга зәбирә диләр. Зәбирә. Кем аннары? Ишәк, ишәк безнең ишкулла. Менә шундый кызык исемнәр үзгәртеп. Аю да бар бугай әле. Аюхан.
Анысы Аюхан. Тагын кемнәр? Ә, маймыл белән попугай эшлиләр. Аларның исемнәре мультик белән пультик. Мультик, пультик. Монда әйтеп буламы инде театр күпмедер убырлы карчык, шүрәле образларыннан киткән дип. Яңа образлар дип. Ә инде быел әзрәк теге шүрәлеләр суаналарыннан киттек. Бу цирк дөньясы, декорациясе искиткеч матур. Декорация инде сәхнәгә корылган, куелган сәхнәдә һәм үзенә ничектер аеруча ниндер игътибар җәлеп итеп үтеп киткәндә карарга рәхәт. Менә безгә килгән дөнья цирклары кебек цирк дю Солейның ниндидер чалымнары бар. Менә шундый матур итеп җәелеп, пәрдәләре җәелеп тора, түгәрәк арена. Артистлардан кемнәр катнаша безнең? Артистлардан бездә катнаша күп артистлар, чөнки ике состав белән эшлибез. Ике состав белән менә мин филияне тагын башкара Татарстанның халык артисткасы Миләүшә Нәҗмиева, Миләүшә Талгатовна. Катнашалар Алмаз Фатхулла, Юлбарыс ролендә, Харис Хөснетдинов, Булат Зиннатуллин, алар Аюхан ролендә икесе дә. Ишкулланы эшли Зөлфәт Закиров белән Салават Хабибуллин. Мультик-пультиклар Гөлназ Нәүмәтова, Татарстанның атказан артисткасы. Илнур Байназаров, барысын да әйтеп бетерим микән, истә калса, истә, искә төшсә. Ике состав белән зур состав шундый күңелле эшләве. Ике состав булгач, димәк, авылларга, районнарга да барачаксыз инде. Бу спектакльне әзерлиләр әйе, шундый чыгып йөри торган, гастрольләргә йөри торган спектакль итеп әзерлиләр. Тиз генә декорацияләрен җыеп, утырып, ике бригадага бүленеп, ике командага бүленеп, Алла бирса, бирергә исәп бар. Зөлфия, менә балалар бит инде хәзер Дисней белән, интернет белән, гомумән гаджетлар белән агуланган дип әйтеп булмый инде, ләкин алар күбрәк шунда. Аларны җәлеп итеп булыр микән?
Минемчә барыбер әти-әниләр каникул вакытында, менә мәсәлән, шушы көннәрдә премьер булганда, алар балаларын Чыгарырлар. Телефоннарын алырлар, мөгаен, кулларыннан, менә шәһәргә чыгып, театрга килеп, театр дөньясын яңадан сокланып, театр дөньясына ул барыбер ниндидер үзенә күрә тылсым һәм ул үлә торган сәнгать түгел. Минемчә, ул барыбер Бик озак яшәячәк.
Ә менә Зөлфия Шамил Фәрхетдиновның яңадан репертуарга кайтуын, Шамил Фәрхетдинов булып кайтуын ничегрәк әйтер идегез? Мин э, Шамил Фәрхетдиновны актер буларак беләм. Чөнки мин 93 елдан бирле шушы театрда, шушы театрга килгәч тә Шамилнең бик күп эшләгән рольләрен күрдем. Әлбәттә инде, яратып уйнаган Сүнгән йолдызлар әсәрендә без Шамил белән уйный идек. Мин Сәрвәр идем, Шамил Мәгъдүм. Мәгъдүмне уйнады. Аның кебек Мәгъдүм менә ничә театрда мин хәзер Сүнгән йолдызларын караганым бар. Шамилгә берәү дә җитми. Чөнки Шамилнең беренчедән табигатьтән тавышы, гөрләп чыга торган тавышы, аның гәүдәсе, фактурасы бик көчле, аның эчке ничек дип әйтим, үзенә күрә харизма дип әйтәләр инде, бик көчле аның шундый үзенчәлеге табигатьтән бирелгән. Шуңа аның мәгъдүме бик Көчле иде. Көчле иде, тетрәндергеч, трагизм шундый югары ноктада инде ул башкарганда, башкарганда. Шулай итеп мин Шамилне бик сагынам, актер буларак һәм өметләнәм, ышанам, Шамил Владирса артист булып сәхнәгә яне кайтыр. Ой, әйбәт, әйбәт хыял, әйбәт өмет. Зөлфия, менә э, безнең бит инде премьера 29-30 көнне. Тагын бер җавап кына бирсәгез, әти-әниләр ни өчен шушы спектакльгә балаларын алып килсәләр әйбәт булыр иде. Менә нәрсә, ничек кызыктырып алып килсеннәр икән аларны? Фокуслар була дипме? Фокуслар була дип. Аннары ул беләсезме, алар үзләре өчен дә кызык булачак. Әти-әниләр, әти-әниләргә дә кызык булачак. Балаларларыңа кызыктырыр өчен генә түгел, үзләренә дә Шундый ниндер матур мизгелләр, яңадан балачакка кайтырга, балачак хисе һәм матур музыкалар ишетергә оркестровкада тере тавышлар белән име. Менә матур костюмнар, ниндидер тылсым чуму балсагыз, минемчә, бик әйбәт булыр иде. Зөлфия, сез бит менә соңгы ике елда бик күп фильмнарда төштегез татарча. Исәнмесез дә һәм дә бер-бер хәл. Сериалында. Бер-бер хәл сериалында, иә. Менә исәнмесез сезнең язмышы ничек булып бетте? Кайчан без аны күрә алачакбыз? Менә ниһаять шатлыклы хәбәр килеп иреште. Чөнки Казанда, чит төбәкләрдә бөтен дөньяга таралып чәчелеп яши торган татарлар бик күп сораулар бирәләр иде, кайчан ТНВ каналыннан күрсәтерләр икән шушы Исәнмесез фильмын дип. Менә Әйтергә телим, унбишенче октябрь көнне, шимбә көнне, көндез сәгать икедә ТНВ каналыннан, ниһаять, сез шушы матур, тулы метрлы нәфис фильмны, Исәнмесез фильмын күрә аласыз. Шуңа күрә менә шундый үзебезгә дә бик сөенечле хәл бу. Чөнки без, иҗат кешеләре, инде шундый иҗат җимешен тудырабыз икән, тизрәк тамашачы хозурына җиткерәсе килә, шулай бит? Күбрәк күрсеннәр дип телибез. Шулай иттереп, менә